Essalamu aleyküm, hormatly adamlar. Men Öwazurdy Tejen ogly. 1942-nji ýylyň 20-nji martynda şu mukaddes topragyň Babala obasynda dünýä indim. Şo döwürlerde meň kakam Tejen Muham ogly Babalakdaky Andreýew kolhozydy şo wagt şol. Babala obasyndaky orta mekdepde mugallym eken. Şol mugallymka menden öň Kakam bilen ejemiň, ejemem Suraý Muhamowa bolmaly. Sekiz çagalary bolupdyr. Irli-ýigini bolupdyr, durmandyr. Bolupdyr, durmandyr. Dokuzlanja garaşýarkalar kakamyň bir işdeş dosty bar eken, tatar ýigidi, Mars eken ady. Men yrym edýän. Şu gezek seň ogluň bolar, şoňa-da meň adymy dak, uzak ýaşar, diýipdir-de. Onuň diýşi ýalam, men dünýä inipdirin sekiz çagadan soň dokuzlanjy bolup, galany şo mukaddes topragyň aşagynda ýatyrlar, şo bäbejikligine. Indi men şu ýerde şo sekiz sany doganjyklarymyň. Ýaşamadyk ýaşynyň edil özüne däl-de, şolaryň ýaşap bilmedik ýaşlary ýaly ýaşy Alla maňa ýaşadany üçin, segsen ýaşa ýetireni üçin men Allatagaladan müňde bir razydyr. Diňe şoň üçinem. Şol Zekilikden Hudaýa şükür çykdyk. Dört ogul bilen bäş gyz gazandyk Allaň keramaty bilen. Indi şu ýerde şahyr hökmünde, bir türkmen ýaşuly hökmünde sylap, maňa söz bereniňiz üçin Şu ýaýrawlygym, özümiň ýekeligim, görýän durmuşym, başymdan geçen gowulyklar, birem ýüregimdäki berjek maslahatlarym özümiň bir goşgularymyň içinde jemlenipdi. Şo goşgyňam üsti bilen men bütin dünýäň adamlaryna ýüzlendigim, Diýip hasap edýän sowaşgymy ýeri geldi okap beräýjek. Boldy bolsun. Aşa ynjyklygymyň gozgaman derdim. Her kimiň öz derdem ýüregine ýükkä. Öz derdin gozganam gozgalawersin. Mertler dünýäň derdin ýüregine ýüklär. Öýkämem gozgaýmaň. Özi gör ynjar Körçegi däl ol, kesip aýrara. Menden ýaýraýanlar, men sizden yrda. Ýeneki ýyllara nesil ýaýrasa. Diller dymaýsa-da ynsap dynmasyn. Sagdyn ölçeg bilen ölçäň siz meni, Gural kesgitlän-ak ynsan gymmatyn. Ony ýürek bilen ölçän bilmeli, Ýürekden çekýäkä ýüregiňiz ýükün Usgury ündewiniň ähmiýetem ýok Ünsüňiz üşügiňiz ýeterlik şükür Arman mylaýymlyk mähir ýetenok Ýalňyzlygymyň dişi kertse gerdenden Awuly azarly çişleri bilen ýeter ýetmezligim hossar. Her demde içimem it ýyrtýar dişleri bilen. Meniň nazaryma-da kem seredäýmäň. Siziň baryňyza deň seredýäkä, siz bir sebäp bolup seňseledäýmäň. Ýetip gelýän segsen seňseledýäkä. Baslygypdyr bar zat arygyn kellämde. Açyň gowularyny giderjek bolmaň. Tärini tapsak, belki, azgyn benäň-de kalby ýumşar gider. Gider gep bolman. Sataşdygym sanjy girýä böwrüme, Adam dälkä, adamdyryn öýdýäne, Ogryn-nogryn degýänem kän göwnüme, Şükür hernä, adamdyram öýdýäler. Hä, şeýle. Jaýrawlar hakynda, özümiň ýekeligim barada, indem köpelenligim hakynda aýdanlarymyň jemi boldumyka diýjek bolýan. Hawa. Munuň babarapdan kyrk üçünji ýylda, bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylda kakamy Ýaňala obasyndaky umumybilimi berýän orta mekdebe ýolbaşçy edip iberipdirler. Şo ýerde işläp ýörkänem kyrk üçünji ýyly gelýär uly. Eli ýaragy tutan adamlaryň hemmesi nemisleriň garşysyna uruşmaga gitmeli. Şo mahala çenli mugallymlar, ýalňyşmaýan bolsam, mekdep ýolbaşçylary, ýene käbir aýratyn adamlar şo Gurşun alynmaýan eken, sebäbi tylla gerek eken şol. Ine, şol eli ýarag tutulmagyň hatarynda meňem kakam gitdi. Gitdi, gitdi, şo gidişi hatlary geldi, habary geldi, özi gelip bilmedi. Hä. Indi şu ýerde ýene bir goşgyma ylaýyk birhili gürrüň Geldi diýip hasap edýän kakamy ýatlap, ejemi ýatlap, giderence balajyklarymyzy ýatlap bir goşgy ýazypdym, şonam okap berýin. Şu ýeri belli häzir öz özüm bilmeýän, sebäbi meň kakam urşa gidende birem ýaşaman ekeniň-dä. Onnoň Meň aňymda-huşumda kakamyň deýr keşbi şekili galyp ýetişmedi. Men oňa azajyk gynanýanam. Näme etsem-ä meň edibiljek zadym ýok. Bu durmuş şeýtdi ony. Ýöne kakamyň hatlary geldi, habarlary geldi, suraty bar. Käwagt-käwagt ýekeje özüm oturyp kakamyň hatlaryndakyny okap, Çagalara-da duýdurman birhiliräk ýagdaýa düşüp, şeýdip gutulanja pursatlamam ýok däl. Adam çagasa bir. Hä. Oňam ýazan hatlarynda ýazan setirleri bar. Kaka diýilýän sözi eşitmän giden frontçylaň uza gideninden biri şol. Sekiz çagany görüp, ýere tabşyryp, Dokuzynjy ýyňam entek bolmasa, meň oglum bir ýaşamakam giden. Hat ýazypdyr. Meň körpejäme dil bitdimi? Dil biten bolsa, hökman şoňa kaka diýdirin. Bizem nesibämizde bolsa bararys. Pylan ýerde, Ýeles şäheriniň golaýynda bir meýdan gospitalynda ýatyr. Çep aýagymyň uýlugyndan ýara düşdi. Ýaram onçakly agyr däl. Ýöne ajal ýetene hemme ýerde-de ölüm bar. Saglyk bolsa, nesip bolsa, bizem ýeňiş bilen dolanarys. Gurbanlyga ýetişeris. Zadyň peýdasy ýokdur. Hemmejisini satyň, sowuň, ýöne men körpejämi uruş belasyndan, açlykdan Samany çykaryn, menem bärden bararyn diýen ýaly ruhy belent pikirleri bar. Men ondan hem buýsanýan şoňa, hem begenýän, hemem saklap bilmän gözümden ýaşlaram goýberiberýän käwagt. Ynha, şol kakamy, ejemi ýaňky ýakynlarmy ýatlabam bir goşgy ýazypdym, şony okap berýän. Jeňde galyp, ýeňşe galmadyk kakam, Damarymda barsyň, ganymda barsyň. Sensiz selpedim men, galgadym, kakam, Nirde galgasamam, ýanymda barsyň. Ýagty ýalançydan ir giden ejem, Mähriňden ballaryny sorup alýadym, Sypman saňa bolan bergiden ejem. Ynjymam ynjytman soglap alýardym. Ylham atly meniň ýagtyýyldyzym, ýumşak ýüpekdenem ýumşajyk balam, gitdiň, çal başymda çakdy ýyldyrym. Şatlygym galmady, ýaşadýa nalaň. Körpejekä uçup giden tawusym Akja guşga uçup giden tabytym dünýä gelip durman gitmek bolarmy? Körpejikkäň jiger bagymy awudyp, toýun ýasyny görmän gitmek bolarmy? Haýallap barýarla hakydam häzir düşnüksiz bir duýga gümra men gümra gumry gelip durla gapymdan häzir. Öwrülen bolaýmam baryňyz gumra. Ine şon ýaly ýagdaýdan indi kakamam urşa gitdi. Ýaňyl adam gidişi, gidişi, haty geldi, habary geldi. Ýaňky aýdyşym ýaly, diri şekili meň ýüregimde, beýnimde galmaga ýetişmedi. Indi kaka Kakamdan soň kakamyň aňyrsy şol eger ýaşulular türkmen ýaşululary soraýada sen türkmen diňe bilýäs ogul a türkmenleň haýsyna saýylýansyň näme diýilende men şo zatlaram kän üns bermezdim. Näme ederdim ol indi bilmäge mejbur bolýan. Gabalakda bir duşuşyk boldy diý, dokuzynjy maý ýawaşlana Bäji Ýaranneýewem hem ýaşuly bardy. Şo duşuşykdan soň Bäji Ýaranyň özi ýanyma geldi-de, Ogul, sen Tejeniň ogly ekeniň-ow diýdi maňa. Hawa, Tejeniň ogly, Bäji aga. Hä-ä, gowy mugallymlarymyzyň biridi. Onuň birden sapagyňy dagaýaňam bilmeseň, nähili-aý sen? Meň ýaly ekeniň-ä. Hiç zat bileň agaýdy. Şeýdip soň göwnüne degmän Prili çagaňam, nemäňem ugruny tapýardy, şeýledi diýip ýatlaýanlar keke bar. Onnoň biz ýene-de bir zada boýsanýas. Gökdepäň ikinji Gökdepe obasy diýilýärdi şo wagtlar. Ikinji Gökdepede mugallymha Tagan aga bu meň kakamy görýän eken, tanyş ekenler, bilýän ekenler. Ikinji gökde bede önüp-ösen oba hem kolhoz, şo wagtky kolhoz ýolbaşçylary bolan adamlar bilen bir duşuşyk geçirildi. Şo duşuşykda-da hormatly halypamyz, aýdymçy şahyrymyz, togsan ýaşapjyk aramyzda giden ýaşuly Ilmyrat aga gijigimizem bile gatnaşdyk şoňa. Ondan baryp, salam berip, görşüpdik çykyp. Kölegedere çetde oturdyk. Tagan agany biz görýäs, daşyndan tanýas. Welin, ol bizi tanaýan däldir diýip pikir edýädim. Ol özi göräýmäge bir ulumsy ýaly, býust ýaly tok bolup oturyp, aý, ýa şuny ýa ýyla geýdirjekler birnäçe. Ony beýle däl eken. Meni maňa bildirmän meni synlapdyr. Ýaňky tagana. Ogul sen Tejeniň oglumy? diýdi. Ogul tagana. Tejeniň ogly. Hä, gowy ýigitdi. Urşa-da gitdi, urşdanam gaýdyp gelmedi öýdýän. Urşdanam gaýdyp gelip bilmedi-dä tagana. Henizem garaşýas onuň gelene. Onuň kän gürlemedem, kän gürleýän ýaşulam däldi. Ol Öwünmäni halamaýan düýs kes-päl çyn gahrymanlaryň biri hasap edýän-dä men şony. Ana, sen aňyň kakaň diýdi iň soňunda. Sen aňyň kakaň diýen sözi täsir etdi. Bir zatlar ýazmaly boldy şony. Uruş mahrum etdi. Seni görmekden Dursun seniň hakydaňa gelenok. Dünýäň ykbalyny ot çözüp ýörkä, alyp gitdi seni göni gelen ok. Göremok kakam men, seni göremok. Hatlaryňy okap, gözlem nem alýar. Ýöne tüýs kakasy diýlen sözleri eşidýände ýeňil-ýeňil dem alýar. Kakamyň ejesi bardy. Meň enem bolýardy. Şi kakamyň naçe gidişi enem ogluňam iki göze sokur körjedi. Amanguly eje diýerdiler körje. Onuň aýaklarynyňam biri gowy maýyp boldy. Ýeriň aşagynda galdy. Kyrk sekizinji ýylyň altynjy oktýabrynda ýer basdy göwreli. Onuň ejem äkiderdi-mi? Menem ejemiň elinden tutup çyk gidip, köşkde ýaşaýardylar. Balar dogul, wah, meň balamyň balasy gelipdir diýip, ýaňky bolma ajy bolup, meň enem meni gysyp, şeýdip hem ysgaýar, hem ogşaýar, hem gujaklajak bolýar. Bir şeýder oturardy welin, menem çaga welin, onuň bir garry adamlaryňam azajyk üýtgeşik öwrazjik iýsem bolýar-da. Onuň dilini bildirmejek bolup, sypjak bolýan-da gyjagymdan welin, ol goýberen-ä. Duşan ýaly bir garabagly enedi. Onuň oňa-da Eneme diýip bir goşgy ýazypdym. Äpet daşlar togarlan gerşinden belent dagyň gerşi bir gez peseldi. Belent dagy biz peseltdik, biz diýşip, dagdan togarlanan daşlar eseldi, eseldi. Eý, belent dag, belentligiňe sözüm ýok, belentligiň ýene belende ýetsin, balasy uruşdan gelmedik enäň kalbynyň dagyndan müň esse Pes sen. Nada iniň agzyna. Ine, kakamy görşüm görmüşimem şo boldy. Enemi gördüm şükür Hudaýa. Ejem gidende kyrk sekiz ýaşyndady. Kyrk sekiz ýaşynda gitdi. Gör nähili bir ýaňy adam bir gowy gül wagty bolmaly-la. Kakam gidende on ikinji ýylda doglan bolsa kyrk üçde-de gidipdir. Otuz, otuz bir ýaşynda bolaýýamy? Gidýär. Ha ejemem ölende kyrk sekiz ýaşynda öldi. Ýöne erkek adam ýaly meň bir erkek ejem bardy. Gorky-ürkinem bilmezdi. Bir nahak bir zat ar-namys diýen zat bolsa-da şu urup, ýaryp girerdi. Sowet işlerinde işledi. Gökdepe posýologynyň soweti, raýon, raýon soweti diýerdik-de. Gökdepe etrabynyň şu wagtky raýonynyň Gökdepe posýololyk sowetiniň başlygy bolup işledi. Onsoňam soň çagalar bagynda nahar bişirýän aşpez bolup işledi. Şular ýaly işlerde işleýän adam. Maňa bir adam gowy sereden bolsa, meň ejem seretdi. Kakamyň berip bilmedik terbiýesini ejem berdi. Erkek adam ýaly bol. Gowy görende gowy görerdi. Iliň çagalarynyň geýmeýänçä eşjeklerini geýdirjek bolardy. Gahary gelende-de meni şu sypdyrmajak bolup, adam etjek bolup, ýoldan sowulmaz ýaly ähli zatlary edip, gerek bolsa arlardy. Käwagt gaharyna gelse şarpy gamsalardy. Şeýderdi-şeýderdi ýör. Ne soň pikirlenýäň welin, Kaka ahyryňa gözüm ýok, göremok, bilemok. Ejem şeýtmesem, şuny ýaly zatlar edip, meni goýbermesem, öýermesi, adam etmesi, ullakan bir bagtlylyk diýip hasap edýän. Şu dört-bäş ýaşlarymda bäri Gökdepä göçüp geldik. Gökdepede-de Kyrk sekizinji ýylyň öň ýanlarynda kyrk alty, kyrk ýedi ýyllary boldy şu. Indi kyrk sekizinji ýylyň altynjy oktýabryna geçilen gije semawar diýerdik bir çaý gaýnadylýanja bir enjam bolardy. Içini suwdan doldurýar, içine-de tapanja tazaňňy, kömrüňi assaň gaýnap duran semawar, samowar, orsça özi gaýnadýan bolmaly. Oraza barada ömür mirap bardy eňke bedeli. Şol salam berip geldi-de, ondan ejemem oturma Oraza aga, çaý içiň diýse, men bir suwa aýlanyp geleýin diýrapdy-da, aýlanyp geleýin, ondan gelşime, neme etseň bir käse içsem içäýerinem diýip gitdi. Olam gelmäge ýetişmedi. Şol altynjy oktýabrda giçden soň gije sagat iki bolup barýamyka diýýär. Men çaga, ýöne Bir bilen ikiň arasynda iki ogul öýlüp, ejem ýaty, ýaty ýerinde, bu ejemiň gürrüňleridir. Men alty ýaşymda-da, men bilemokkä. Onuň ýaty ýerinde boldy, şoňa bir ölüsije çyrajygymyz bar, bardy, elektrik çyrajy. Şol sekiz ýarym boýundaky elektrik stansiýany bilýärmiň? Ana, soň nimesi bilen işleýänçä çyrag bardy. Gündiz-ä söndürýärdiler, gije-de birazajyk ýanardy gündize çenli, ertire çenli. Ana, munuň çaty ýyl nurlaýar, birden çyrag gymyllaberdi, diýdi ejem. Ondan ony ýançada güwwüldä başlady, ýok, indi güwwüldä başlamaka, şu gabagym agraldy, irkilip barýan boldum, ýokardan bir ownuk malyň birini Ol gudrat bilen oklanan ýaly boldy diýip. Menem ýa Alla, ýa Alla diýip, elimi çekilip goýberdim weli, ýaňky iberilen dowul sowuldy gitdi diýýär. Ondan indi ýene-de köçe çygyp bir neme edip, ýaňy bir irkiljek bolup ugradylar. Ondan hem beterräk bir agyr dowulyň malyň, sygyrmy, öküzmi biljekkä. Indi Onam Allany çagyryp, o-da gitdi diýýär. Onýança çyra gybla ulady, güwürli boldy, birem şeýle-şeýle bolup, bir şey eden ýaly etdi diýip diýer. Hä. Şeý uruşdurdymyka, näme bolduka diýip pikir etdik diýýär. Ana görse, palçykdan salnan jaýy bir jaýymyz bardy. Belli jöwenlik biri, onuň ganyny berip doktor. Şu ikisi bize glodol salyp beripdirler, bilýäris-de şony. Tiz girip sen kladornja özem sen öýkeläp ýatdyň diýdi maňa. Ejem, şu eje bir daşarda ýataýal-la şu, daşarda ýataýal-la. Biz han daşarymyz bam balam. Edil gapymyza ýaňky guýrugyny kerip sileň nemeleň çukury içem suwly. Bu ileri ýüzümizde goňşymyň mellegine girip ýataýmasak o-da birhili bor. Diýip şeýtdim. Senem mundan iş bilen hem çykardym. Suw ýalaňaç bolup, aglap, öýke menem gujaja bakyp, seýdip ýatdym. Muny indi şeýle boldy diýdi. Palçyklan jaýymyzam üstümize ýumruldy. Ol ölse-de, sesini çykarman ölsün diýip, şu elimiň ýerini burnum bilen agzymy tutdum-da, ýeňsesine-de ululy bajak gelibem gondy diýýär. Elimem gymyldady bilema. Seňem gebiň ordan nimedi. Al gepiň gysgasy şol karada biziň aman galan, sag-aman ölmän çykan goňşy-golamlarymyz bar. Adam gyssanan wagty ýa-da şu medeni çäkden çykan wagty doganlaşýan eken. dostlaşýan eken, ysnyşýan eken. Ähli diri galan goňşularymyz gelip, agtaryp, bizi edil bir sekunt diýmägini ýarym minut, bir minut dagy gijä galan bolsalar, ejem janym bilen men ýeriň aşagynda galmalydy. Allaň gudraty bilen siz ölmänjik ýer titremesinden hem sypdyk. Ine, Indi ýer titredi, boljagy boldy, soň-soňlaram birhili purrynly krowatyň üstünde ýatan ýaly şeýder durar diýer. Altynjak käbirden soňam. Onam bir gün diýdi, Ejem, özüň aýt, alty ýaşly, göz öňüne getirip gör, alty ýaşly çaga kyblana bakdym diýýär. Şu wagt men kyblany näbileýin, dogany, namazy näbileýin men. Kyblana bakdym, eý, Allajan, ozal-a meni kakadan aýra saldyň. Indem ejemem alyp gitjek bolýaňmy? diýip zeýrenip durduň sen nädä? Ejemem öljek bolup ýatyr, çüýjüginden aýagy çykypdyrmy, döwülipmi? Dogtorlaram muň içem ýörenok, aý, äkitsegem boljak däl, ýolda bir zat bor diýip gara. Olam ölmän gudrat bilen galan. Gel balam, hany gel diýip, kelläňden sypap, ýüzüňden sypap, ünsiňi sowup şeýtdim diýýär. Ana şuny ýaly ýerik. Şuňa näme diýjek, adatdaky bir adam alty ýaşlyja çagaň ýüreginden çykajak zat biýa bir gudrat goýýamyka şony. Gör Kybla bakdyň, şeý diýdiň, şeý diýdiň, şeý diýdiň. Menem dözmän seni çagyryp. Myşy, ana, şeýle ejem bardy. Onnoň ejem pahyr öljek bolanda-da neme diýdi, Oglum goňşymyz bardyr. Şol tiz kömek türýändir. Şo gelsin, meni bir dogsura alyp gitsin. Men ýaramajak bolýan, ýalňyp ýagtaýylanam neme. Şeýdibem nemäni goňşulamam alyp geldim. Ol goňşy näme diýdi? Aý ýaramajak bolýan. Onuň kalawşygynam Çaý içýänçä käsesinem, çäýneginem göterişdim, men bile gitdim. Palatalarda-da, otaglarynda-da ýeri ýok. Giň koridorynda ýazylanda kuşetka diýerdik, diwan şuny ýaly-da. Şonda ýatyrdylar. Ondan kislorod bilenem ýassyklyk edip dem berýärler. Şo ýassygyň kislorody gutarýança gürleýär, gürleýär. Ondan kislorod gelýänçä ölüp barýar. Şon ýaly. Onnoň bu çagalamyň ejesi hem şo wagt ýagdaýlyrakdy. Şoňa-da göz düşüpdirdi, elini şeýdip, Sen gelme, sen görünme, seň işiňe zyýan eder diýip, diýen neme edipdir-dä. Onnoň ahyry maňa-da aýtdy, Ýet, Aşgabatda bir aýal doganym bardyr. Körsaglyda-da bir erkek doganym bardyr. Mürrük, Ynagulum, Abadan. Şolar aýaly onuň ýaranak, özem gaty bir gorkusy maňa soramaga gelseňiz geläýmeli şu wagt diýip bir habaryny getirseň diýip. Onda o kyrk o ýyllarda-da hany maşyn, hany ýene garaz bir bir motorly bire kömek etdi. Aşgabada gidip aýal doganma alyp geldik. Ondan indi köri-sagry jaň edäýmesek. Giçden soň onuň jaň etdim şo wagt. Çeý diýýän telefon bardy aýlanylyp. Alýo diýip. Şoň ile telefon etdim ol Garygül alaýdy. Garygül ýaşuly salowmaleýkim şuňa ýaly men pylanyň ogly Mürjük halypaňam ýegeni men diýip. Şo Mürjük halypaň aýaly ony ýaranak şony aýdaýaýyň diýip. Ony aýdaryn aýdaryn hökman oglum diýip şeýdip goýdy. Ondan Gürjük daýymam geldi, daýzamam geldi. Hem ondan men bir ejemiň ýagdaýyny göreýin diýip, Gökdepäň köne un ermagynyň ýanyna bardym welin, düşündirip bolmaz ýaly bir hil duýgy dürtüldi maňa. Hä, ejem-ä öldü-ow. Edil şo ýerde nohadynam bilýän-dä. Hudaý bar. Bardym welin, şu kuşetkäniň üstünde ýatyr. Entek gözüm açyk eken, göz açyp, şu garaşyp ýatandyr daýy belki, hossaplar. Ondan garasaň, hemme zatlar bolýaram, düzelýärin, gidýäsem, gelýäsem bolýar. Şony ýaly gaýrat, indi pursat, bir-ä şu kyblaňa bakyp, Eý Allajan diýip durmaň. Munuň edil şu gün Öremägiň ýanynda belli bir nokatda bir zadyň saňa salgy bermesi şu düşündirip bolmajak, düşnüksiz düşnüklilikler diýip hasap edýän men şu zatlary. Düşündiribem biljekkä. Şu gudratdan başga näme bolsun şu. Hawa, Kerem bolmaz. Indi eje, kaka. Onda okuw meselesi Gökdepäň birinji mekdebinde elli dokuzynjy ýylda men onunjy klasy gutardym. Ondan özümem erbedem okamadym. Otliçnigem däldim, üçlüksem däldim, ikisiniň arasyrak şeýleräk okandym men. Dokuzynjy B klasda okaýanym ýadyma düşýär. Şuňa ýaly mollumam sapak düşündirip otyr. Menem diňleýänden bolýan aýna seretdim welin birhili gary gaçyp ugrady. Seýrek, seýrek gaçyp başlady. Onda meniň ýüregime ýene bir bir joşgun öýlen ýaly bir zat ýazasym gelýär. Şu wagt birinji synany çykýar. Elime kagyz alyp çykyp ruçkajygym bilen hem mugallymma bildirmejek bolýan, diňleýänden bolýan bolýan. Hemem şu ýüregimdäki Ýazasym gelýän zady talyba geçirjek bolýan. Mollumam aňdymy, aňmadymy ony biljekkä. Onuň ýaňky gar güräp başlady, borap başlady. Goh ýagdy-da. Şu zatlar onuň arakesmede bir synpdaş ýoldaşlaryma okap berdim. Borap-borap gar ýagýar. Barha bekäp zor ýagýar. Göýä asman gazynyň süýdi köpükläp sogýar diýip şeýleräk başlaýar-da, onda bu goşgyny Baý Bow sen basyrylyp ýatan ekeniň-ä, sen şahyr boljag-a, äkit muny redaksiýa diýişdiler. Haý, redaksiýa barsamam, ine şu Ilmyrat pudak aga şo taýda. Men maňa salamymy alan, Otur ogurlan, gel. Boş geldiňmi, bir zat getirdiňmi, näme? Menem birhili gyzlar ýaly ýekereje utanjaňdyp, salam bermesine-ä berendir welin, ýöne şeýdip onuň oturdym, elimde-de kagyzym bar, kagyzyňda bir zat barmy? Ony uzatdym. Aldy, şeýdip okatdy. Göýä asman gazandyň. Tüýdi köpükläp soraýar. Heý, sen näçe jüz okaýaň? Dokuzynjy jüz. Bu zatlary nädip tapýaňyz? Şeý diýip, bir hili meni galdyryp, höweslendirip goýberdi. Gazetde çykdy. Ine, şondan soň bir azajyk, azajyk şahyrçylyga gyşarg ugradym. Eme edip, ýazanam bolýar, pozam bolýar. Welin, özüm entäk şahyr diýerimizden daşda. Köp köp zatlar käwagt okaýan welin üç ýaşynda saz öwredipdir, dört ýaşynda plan zat edipdir, bäş ýaşyndan hem şu wunderkind şu gereginden hem has ýaş Allanyň aýratyn berýän zehinli çagalary şeýle bolýamyş diýip. Men dogrymy aýtsam elli bilen altmyşyň arasynda. Elligiň ýokary ýanlarynda, eger men şahyr, azda-kände şahyr bolýan bolsam, çynlyga ýapyşmam elliden soň boldy meňki, giçden soň. Oňa-da Ilmyrat pudagam sebäp bolandyr welin, esasy düşünjeli sebäpkär biziň iň hormatly tüýs halk türkmen şahyry hasap edilýän Kerim Gurbannepesow. Şu sebäp boldy. Bir gün arakesmeden soň redaksiýa Ilmyrat bilen birlikde işleşdik hem-de kän. Bardym welin, meň ýerimde Kerim aga otyr. Onuň meň öňümde gazetleriň toplumy bar, Patyýewka diýilýär. Şu toplumlary Dörüşdiripdir, seredipdir-de, Öwezurdy tejeniň meň bir goşgymy tapyp, jykyr-jykyr edip gülüp-gölşüp, Öwezurdy tejeniň bir gyza ýazan hatyndan diýip, şo goşgyny maňa okap berýär. He şeýtdi, şeýtdi-de onnoň, onnoň bir günem öýlerine toýa çagyranda, Nazar ogluna öýerende, şonda-da bir oturdyk. Gije-de ýatdyk, ertesi özbaşdak bolubam oturdyk. Şonda bir maslahat berdi. Öwezurdy, men seniň ýazýan zatlaryňy sypdyrman okaýan. Sen şu ýol bilen gidiberseň, bütin sytgyňy, dünýäňi şu poeziýa Şahyrlyga goşga barlasaň, irde giçde bir zat bolup çykarsyň diýip, Gurbannazar Gurbannazar ilk neresse uzak ýaşap bilmedi. Dostuny ýoldaşyny tanamady, özüni aýamady diýen ýalyrak gürrüňlerem etdi. Bu Gökdepe topragy Ýaňky aýdyşyň ýaly, mukaddes toprak abi. Biderek zat bolmaly däl, hökman birimiz çykmaly-a. Sen özüňi ýüregiň bilen bagla. Bir zat çykar senden mekdep. E şondan soň öýüne-de barmanam bir gezek az alypdym. Ýeri beter edýär ol mençe utanyp, ýygylyp barmajak bolup. Gepiň gysgasy, men şu munha şahyr hasap edip sylap bolmadýanam bolsaňyz, şujagaz kitapçama munha meň ýüregimiň, bagrymyň öndüren önümleriniň çagalamdan, ýaýrawlamdan soň bir zady menden galjak bolsa, şu kitap Iň meniň ýakyn bir miras galjak zadym şu. Şoň üçin-de iňňe gowy görýän, ýüredigimden irigiläp ýazan, düýpli hasap edýän şu goşgulam bir igloo haýsy diýýän goşgularymyň köpüsi bar. Indi men şuňa şu kitabyň daşyna-da gonýan, içine-de. Haçan gören zadym men, ýaşlygyny gördük. Bolçulygynam gördük, sowet döwrüniňem gowy tarapynam gördük, kemçiligimizem bilýäs, hemmesinem bilýäs welin, şeýle döwürde garaşsyzlyk, bitaraplyk, erkanalyk, özbaşdaklyk döwrümizde çykan kitap, indi men şu kitaby näme ömürlik zat barmy, eger şuny ýanym bilen äkitmeli bolýan bolsam, şo ýerde-de şeýle-şeýle bolsa ýanym bilen. Äkirt, äkirt däýmeli adamdan biri mençik. Şoň üçin biz öwnüp otyryn, nime diýerem diýmäň-le hakyky döredijiňdäki zatlary. Aýtmadyk zatlaryma men täk köpdür ýatladaýaryn, nime diýeýin. Şu ýaňky mekdep, şu birinji mekdep maňa uly mekdep bolupdyr. Mekdepde ýörite taýýarlykly Okuw gutaryp gelen režissýor ýolbaşy o atlar nirden bolsun? Munuň özümiz ýaly, özüňiz ýaly mugallymlaryň biri gurnak ýolbaşçysy bolýardy. Bizem şoňa gatnaşyp höwes bilen hor aýdymlarynam aýdýan bizdik. Ýekelikde aýdýan Saparmyrat Babaýewem şu biz bilen bile çykandyr, bile sowaslandyr. Neresde? Ol oba hojalyk uniwersitetini okady. Ýörite aýdym ugrundanam okady. Ýöne Saparmyrat Babaýew bolup ýetişdi. Mahmal sesli, onda-da bir ýakymly bir gowy mahmal sesli bagşy bolup şeýdip aramyzdan gitdi. Şo Saparmyrat aýdanda şuň hamyrmaýasy, sesiniň hamyrmaýasy öňki Şu opera artistlerimiz bardy biziň. Ýolaman Humaý, Hojaguwan Nydyrdyýew. Ýolaman aga ol üýtgeşik, gaty gudratlylaryň biridi. Hojaguwan Nydyrdyýewiň owazyny, şoň mahmal sesini, şoň ýakymyny men Saparyň bokurdagyndan özümçe alýardym. Mümkin şol Saparyň öz aňynam däldir. Gidendir o dünýä weli. Men şu Hojaguly meňde diýerdim-de, Hojagulyň sesini meňde diýerdim. Sesini. Henizem radiony açamda şu operalardan bölekler, Tahyryň ariýasy, hä, ýa-da Mejnunyň nämesi, Daňatalyň aýdymy diýýä welin, gözüm ýumup, diňe arkan düşüp, başga zady bir ýany bolup, şolary diňleýärdim men. Maýa Kulyýewa, Annagül Annakulyýewanyň, Sahy Jepbaryň, Mylla agaň, ine, şulaň gudratly döreden zatlarynyň başyndan aýagyna terbiýe alanlaň biri, gurnakda bolanlaň biri men bolmaly. Indi men käniräjik gürledim şu ýerde, şu drama Drama krujoguna gurnagyna gatnaşdym-da. Şonda, şonda Annagurban Efendow diýen awtoryň Padymanyň gyzy diýen spektaklyny goýduk. Şonda-da bir Guly däli, Kuly däl-de Guly. Guly dälini maňa berdiler, men oýnamaly. Onda meňem kakam bolmaly. Kakamam Ol bag işi pahyryň jany ýaly geýgeni Maşat. Maşadam klasdaşym. Ol-a meň kakam bolýar. Menem guly däli bolýan. Heý, Bibijanyň geljek bolupdyr. Tur, sakalyň-saçyňy bir aýyr-da, hümp-hümp-hümläp ýörsüň. Ondan menem şu kakamyň diýen zatlaryny gaty görüp, kakam öldürmese maňa heleý ýokdur diýip, topulanma gidýän. Elimde-de taýagym bardy weli, şu ýerine degip dursa, el gözüne degäýmäli ýöne. Maňlaýyny pek gördüp, soň aýtdy-da maňa. Ine, şon ýaly bir hili agzymyza zat goýman, çyn özümiz şol bolan bolup oýnardyk biz. Hiç hili ýasamalak etmezdik. Hurmantda, festiwalda Çykyş edip otyrys welin, Çärjewden gelen, Lebapdan gelen, gastrola gelen artistler bar. Şolar bizi diňläp otyr ekenler, öňümizde oturyp, neme edip. El çarpyp, gülüp, ala ýaly bolup neme edýänlerini bilýän. Men-ä däli bolýan, olaram gülýäler. Ana, şo zatlar meň aňymda galypdyr. Şoň ýaly drama kruzogy bilen. Neme edeýärin. Onda bar niýetim-pälim men oňarsam artist bolmaly diýen pikir bardy mende. Olam durmuş nesibe bu görkezmese bolanak. Ine şu bir gün indi okuw gutaryp barýan welin elli dokuzynjy ýylda Aşgabatda Selim Nurnazar diýip bir Hürmantdan çykan bir biri bardy. Olam Aşyr agaň Hötjetliwi filmindäki şopur bolup oýnaýarmy? Şeýdin üstaýlaryň garaldyp nem edip. Şo Selim Nurnazar Gökdepeli bolansoň ilki tehnikuma saldy meni, öz tehnikumyň direktory bolanda. Ondan ýarym ýyl okadym. Ýarym ýyllyk ekzamenem metodika teatra, teatryň nazaryýeti, nebir usulyýeti, onnoň soň klubnaýa del, klub işleri. Şu iki ekzameni berdik bolsa, birinji ekzamene barjak bolanda Hojakow Aýdogdy Babyr atly teatrdan okutýardy bizi, tehnikumda. Onnoň Abdylla Ýakubow Mardan geldi, ýörite assistent bolup, komissiýa bolup. Bir gün Ýeri sekiz aý mymyza gatnaşdy. Onuň çykdym Mulhan ogly sen na paýa pul diýdi şu diýdi. Barly ýolda şular paýa pul diýerdi inçejik köpri şondan geçip ber sen maňa. Ilki gözümiň içine seretdi ony çenli sana diýdi. Menem sana ugradym ony näme iýip barýaň heý diýdim. Ýalňyşy. Şu sanadygymça bir ýyl gözümiň içine depder edýän ekeniň näme. Şol ondan han paýa pullanam bir geçiber, aý menem şeýdip işlerden buýaýyp geçdim. Geplemediler, paçotkamy ýapyp elime berdiler. Daşaryk çykyp sen otliçno, gaty gowy diýip baha aldym. Ondan şeýdip artist bolaýmalam boldy, bol indi sen diýip bir gitdi, garry ejeň göwni tükeldi diýýär. Selim Nurnazar. Özüm ýeke ejedir şo. Kakam ýog-a, bilýän-ä men seni, tanýan-a. Bu Daşkende nabor boljak şeýledi. Ostrowskiý adyndaky teatral çeperçilik institutynda ibireli. Özbekleň-ä özi gelýär diýdi. Bizem şolaryň gapdalynda oturýarys. Almalymy, almaly dälmi diýip, saýlaýanlar bilen deň hukukly. Bizem şeýle diýdik-de. Onuň menem okuwa eýýäm giden ýaly, begenip öýe geldik. Ejem pagyr gitme. Her hepde-de gelip durmasaň bolmaz, diýip, özelenip şeý diýip duransoň, ozalam ýürek agyrysy bardy. Şeýdip, tehnikumda klub işgäri taýýarlaýan nämä gelip galdym. Ýarym ýyl ýaňky ekzamenimi beribem, öwrülip, tehnikuma barmadym. Soň onuň dokumentlerini maňa berdi, dokumentini. Wiktor Fransowiç diýip bir pransowiç mollumyz bardy, aýagy ýokdy bir aýagy. Özem orkestrden okudardy. Sulikowa, Kartoşka, ýany ýeleşin ýaly çagalar üçin aýdymçyklary öwrederdi notajyklar bilen. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri diýip. Onuň olam Gowy ýa welin biziň hem mandolinimiz bar Hoja Gurban Hojaglýew diýip häzir pahyr boldy üýtgeşik bir sesli aýdymçy bardy mandolinle aýdýardy ol ara kesme bolýa ol biziň bir radýagadan habaram ol şony çalardyk indi birinji radio boga goýuň sesiňizi bir öwrün şeýdip okadyk okadyk näme etdi menem barmadym soň dokumentimni almaga barsam Wiktor Fransowiç gelýärdi meň öňümden. Tejenow diýdi, Sen nirede näme işläp ýörsüň? Men seni telewizorda gördüm-ä. Çykyş etdiň-ä. Senden gowy klub işgäri çykjag-a. Gel, täzeden dikeltdireýin, kömek edeýin saňa. Okuwyňy gutar, diýdi. Menem, Taňryýalkasyn, spasiba, Wiktor Fransowiç, indi men ähli güýjümi uniwersitete taýýarlaýan. Okap-okap şu türkmen edebiýadyna, diline girer.

Ýaňam aýtdym, Pomy Nurberdiýewiň Ýenjilen jyn diýibem berýärdiler, Zamça Hoja diýibem berýärdiler şo spektaklynyň adyna. Şonda Zamça Hoja boldum welin, aýratyn bir saňa seredip, hezil edip gülýärler welin, şoňa-da joşup, gim edip, Zamça Hoja-da däl-de, eýleki Annagurban Esenowyň Padymanyň gyzynda Maşadyk, klasdaşym, synpdaşym Maşadygyň maňlaýyna gowy taýak bilen ilmän ýerlerim bar. Ine, festiwal döwürlerem şol ýaly boldy. Ondan soň şu, umuman, ýaşlykda haýsy bir zady görseň, şoňam ýokarbaşyna seretseň, şo bolasyň gelýär-de. Artistçilikden na mysal üçin meň nemäm paşmady durmuş okawy iberipetde. Welin soň pikirlenýän welin artist bolmanyma-da öýkünemok. Ýene sportsmen bolmanyma-da öýkünemok. Döwlet işgäri bolup sen ýetişsek, aý sen başga komitetlerde zatda-da işläbiljek. Her kim bir maslahat bererdi. Menem hä bolup bolýar, nesip bolsa. Diýip-diýip ahyry şu Kerimiň beren maslahaty, sen ýazyp ýörseň ýöne ýazyp ýören şahyr borsuň. Hä, goşulaňam çykardarsyň. Puluň bar bolsa, ýagdaýyň bolsa, daşyny gyzyla-da gapladyp bilersiň. Ýöne adamyň ýüregine ornamalysyň. Ykbalyň barlygyny, tutuş sytgyň barlygyny goşla, diýerdi. Ana, şondan soň men neme edip, sesimi çykarman, bar zady goýmaly bolsa-da, iki setir galdyryp bilsem, galdyraýyn-la diýip, wezipesem, pulum, enesem, hemmejesem, şoň bilen bir ýana özüm şeýle ýagdaý bolup, na, şeýdip ýörün. Galynja zatlaryny mundan özüňiz görýäňiz, okaýaňyz, neme edýäňiz, şu diýýän sözleriňizi maňa çyn ýaly bolup dur indi, şeýdip gelip dursuňyz, şeýdip adamdyr öýdübem mundan sylap otyrsyňyz, mundan beter näme gerek maňa? Tehnikuma seýdip gutaryp bilmän, alty aý okap, iki sany ekzamenden berip, ikisindenem gowy baha goýduryp, soňam okuwa barman dokumentimi alyp gaýtdym. Altmyşynjy ýylda-da Türkmen döwlet uniwersitetiniň Häzirki Magtymguly adyndaky, öňki Gorki adyndaky uniwersitetiň türkmen dili, edebiýady bölümine girmek nesip etdi. Altmyşynjy ýyl bilen altmyş bäşinji ýylyň arasynda okadym. Gurbannazar Eziz neressäňem Şo wagt birinji kursda ga al elli dokuzda başlady ol, men altmyşda. Ol altmyş dörtde gutardy, men altmyş bäşde. Bir kurs aramyzda tapawut bardy. Ýöne umumy leksiýalara, ýenelere, dabaralara bile gatnaşardyk. Pagtany bile ýygýardyk. Oturamyzda saňa şemededi bile enem ederdik, gatnaşardyk. Öýüne barardyk Eziz aga. Öýümize gelerdi Gurbannazar. Şeý düşün ýaly bolup ýörerdik. Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýyllarda Gökdepäň ikinji Gökdepe obasynda kakam mugallymka, kakam mugallymka Eziz agany okudypdyr bul ejemiň aýdyşy boýunça. Eziz aga şo wagt ŞKM, Şkola kommunistiçeskoý molodýoži, kommunistik ýaşlar mekdebi, şonda mugallym eken Bogan Japar, köne mugallym, birem Tejemmuham meň kakam, şular mugallym eken. Gurbannazaryň kakasy. Hem goňşymyz bolupdyrlar. Hemem mekdepde ýaşsak hem hekemde meň kakamyň elinde şolar okapdyr. Özlerem goňşy bolubam ýaşaşypdyrlar. Ynha ýaňy ýaňa çenlem gatnaşygymyz bardy. Gurbannazaryn ejesi pahyr ýogalanda-da bärdenak Gökdepede galada jaýlaşdyk. Neme etjek? Şuny ýaly ýagdaýlar boldy. Onnoň Şol geldik geldik bol altmyşynjy ýyllarda Gurbannazaryň özi bilenem bäş ýyl bolmasa dört ýyllap uniwersitetde bileje okamak, bile terbiýe almak nesip etdi. Onnoň käwagt käwagt şu gowşagrazjyk birhili gowşakdygynam bildirmän gözünem Öz leksiýasyndan aýryman, okap aýdýanja mugallymlarymyzam bardy-da. Bekmedow diýip bir mugallymymyz bardy, pedagogadan okudardy. Onuň iki sagat, iki sagatdan okudýarlar. Bir sagat okudyp çykyp gidýär ol bizem mugallymymyzyň saralyp gidençä leksiýalarynyň içinden üç-dört sany sahypasyny alyp, aýryp Her ýerinden bir zary bir kagyzyna aýryp goýýardy. Göroglyşy gözünden neme edip ukýanjydygyny biler bulaşýar-da, Seýit, näme etmeli şo mugallymy masgara etmeli. Dogry düşünmez ýaly. Şol ýaly garagollugymy ederdik. Ondan obşi lekse gidip dursa, Gurbannazar bir zat neme eder, ýazar, çyrşar. Ondan menem şoňa jogap berjek bolanymda ol bir zat ýazar, Alty gyz biri aky, Aý gözelligiň ýanyndaky, Ýaryň seni söýsün baky, Alty gyz egledi meni, aý. Şu näme zatlardy biz o çyn mugallymyň oňküde çyn okuwçy bolup oturýas. Gowşabanyň ýa-da şonuň ýaly şeýtdi. Onda Agamyrat Begmyradow diýen bir arçmanly klasdaşym bar, diňe kursdaşym bardy. Şol direksiýa ýazanda gaty owadanjy edip, umumy depderi arassaja edip göçürlip iş edinerdi, menem atyp puluny özi ýokka. Men Agamyrat Begmyradow şu konspektim Türkmenistanyň hem TKP MK-synyň Näçe ýyllygyna, elli ýyllygynam näme bagşylaýardym, bir başagam okapdyr. Şeýdip ondan olam sesini çykarman okapdyr-da, men pars dilinden sözlük edinmeli diýen bir sözlemimi tapyp, Eşref Kepeniň programmasyndan, episkopkaň içinden. Çitatallar täze edäýipdir. Şul ýaly zatlar ederdik, degişerdik, gülüşerdik. Hemmesi geçdi. Indi uniwersitete geldik-de indi. Uniwersitetde şul ýaly ýagdaý bilen okadyk. Uniwersiteti tamamlanymyzdan soň Ilmyrat Pudak aga Ýaňylada direktorka. Bir gün aýtdy maňa, Öwezurdy, sen kyn görme-de, ýazyjylar soýuzyna jaň et, Gurbannazar bile gepleş. Hawa, onuň bir, ynha, birinji maýam öňümizde. Ilki bilen-ä bir çagalar bile duşup ederis. Ondan galanyny makasyň, ileri gidip oturylýan ýerde oturarys, çaý içeris. Bor diýdim. Gurbannazar bilen hem gepleşdim. Olam şu birinji maýyň parady sowular welin, Gökdepäň awtostansiýa durar bolsun ýanlarynda durubersin, biz aňyrdan geleris. Diýişleri ýalam, Tokar Tugurow öz bajasy Gurbannazar, Sergeý Zolotarýow, orus, Annalyberdi, A ýene ýene ähli şu hemşerileri ýoldaşlary bilen üýşüp läle bolup gelipdirler. Gelenlerinde-de onda aň ýuwaşjada iki par ýaňalada çagalaň arasynda bir gysgajyk duşuşyk etdiler. Onnoňam ileri gitdik-de sekiz ýabyň boýuna. Indi otyrys boldy. Bir Gurbannazar joşdy. Derledi. Neme etdi-de, darylary girdip, ýa ýamanlygymy goý özümiň erkime, ýagşylygym bolsa, aparyn darylar diýip, darylary okady. Ondan entek sadalykdan zyýan çekeni ýok. Sada bolsun, ogul bilen gyzyňyz, geçsin günleriňiz hereket bilen. Bereketli gelsin tylla güýzüňiz, diýip, goşgusyny okady. Menem ikinji goşgusyny okap boldum, ol Gurbannazar jan, Açyt sadalykdan peýda göremok, iti kitiwlin ýigrenip ýörün. Şeýdip, öz göwnümi özüm degdirip, göwne degmezligi öwrenip ýörün diýdim ony. Allym, hak bäşi diýdi. Biz şuny ýaly geçdi biziň ýaşlygymyz. Talyplyk döwrümizde welaýatlaryň hemmesindenem ýoldaşlarymyz bardy. Onuň Jumanazar Jurlyýew diýen bir talyp ýoldaşymyz bardy. Ol hem jorabynyň agzynam, maýkasyny hem ütükläp geýýärdi. Şeýle bir, şeýle bir tizije diýilýän nemedi, her kimiň bir hili zat, bir hili bolýar-da. Onuň Jumanazar käwagt, käwagt bir hezil edip, yzlaryndan bir puljagaz dagy geläýenini de şo günüň darajyk jaýydy, şuňa jaýyň içinde toý edýärdik, neme ederdik. Onuň bir gün Uly gün gije oturmaly boldy. Gurbannazarym bardy şonda aramyza geldi. Ony aňyrdan gelen adam işhana ýem alanda erbet ýesi gelýär-dä bir oturylýan jaýda. Gowy işden başga zat bar-da şoň içinde. Ondan indi Äý, iki sagat ýataly diýip ýatanymyzdan soň gapy kakylýandyr indi. Sesimizi çykaramzok. Kellämizi hem galdyrmaga gorkýas. Onam iki gezek, üç gezek kakdy. Şeýtdi-de, açy jogap berýän bolmuk, it dilbi açyldy-da, Bibi Pälwanowa biziň rektorymyz dur şol. Tü-üf diýip yzyna gaçdy. Ondan yzyna gidenden soň Gurbannazar

Sowul. Indi Jumanazar Jürliýew mardady bi, marly. Ondan bir alty-ýedi ýyllykda-da ýogaldy. Şony göz öňünde tutup, talyplyk ýoldaşymyň ýollan haty. Şol maňa hat ýollaýan edip, döredijilik toslamasyny garyp, hakykatdan şoň içine salyp, Bir zatlyk öň ýazylan şony okaberäýjek bolýa. Dostum salam. Salamdan soňky sözüm otuz ýyl bolupdyr seçilenmede. Birden-birden ýürejigim küýsäp dur. Wah, gaýdyp gelme ýok geçilen güne. Ýadyňdamy, okuwymyzyň daşyndan Ýük düşürip, ýadap gelen günlerimiz, Seň adyňdan gözel gyza hat ýazyp, Sizi öýkeledip gülen günlerimiz. Bilýänsiň-le, uklap ýatyrkam meni güýlüp agzyma-da ýalyk dykypdyň. Ştaňy götüren, giri götüren şol her wagtym-da. Onda neden deýalhana iberipdiňiz? Ölümiň öýünde zordan sypypdym. Degişmänem Tüýs talyplyk göterýär. Bäş ýylymyz bäş gün ýaly tiz geçdi. Dostum, gezmäge bir gel Aşgabada. Hezil edip köne saman sowraly. Öz girime gasanlarymyň öýünde käklikdir jüýje, serçe gowraly. Täsin zat kän gözel Aşgabadymda. Olary-da elterin sen halasaň. Ýatjak-turjak ýeriňi gaýgy etmegin, ýer taparys. Täze myhmanhanadan garaz köp zatlaryň başyny agyrdyp, dilini solapdyr işleýän Posun onda-munda keýp çekeris diýse-de, öýmüze gelsene diýmändir dostum. Onuň bir gün üçünji etažyň balkondan aşak seredip durk bolup bir topar geçip barýan gyz bar. Student ýoldaşlar. Bir uzynam bir ýoldaşymyz bardy. O-da gyjakçydy, kakybelli diýerdi. Aşgabadyň aňry ýanyndaky şol Gowanjoladyň beýlenäň beýlekiň kolhozlarynyň-a birinden şol. Tejen, Tejen diýdi, maňa Tejen diýerdiler-de. Onnoň bir topar gyz geçip, Gördüň-ä bir gyz diýdi. Aý meniň etini iý-de ýanyna ýat diýdim. Kafiýa-da ýokdy o zatda, ýöne şol gülüşdiren boldy şo. Gördüň-ä bir gyz, onuň etini-de ýanyna ýat, diýip, Beýnam jogap berdi. Gyzlaram gülüşip gitdiler. Ynha, şular ýaly boldy. Mandolinjik çalan bolduk. Uniwersitetiňem şo gurnaklaryna gatnaşyp, fakultetleriň arasyndaky ýaryşa gatnaşan bolduk. Şo görüşdirip otursaň, tanysaň, agtarsaň, bardyr. Olýa Annamyradowa diýip bir student gyz bilen menem mandolin çalýan, olam diýip kakýar. Şo döwürler, şo döwürler geçdi. Hä, neme, men işlän ýerlerim mugallym boldum. Onda mugallymçylyk dünýäde bar. Redaksiýada işleýän bir salym. Ondan ýene-de mugallym boldum. Ondan gel, gel, gel. Şo raýon sowetinde, şu ýerde iki häkimlik boldy diýdim-ä. Ýa.
Şo raýon sowetiniň Bar hemmesiniň başlygynyň geňeşçisi diýen wezipe bardy. Iki sany, üç sany bolup, şu wezipede herimiz birinde işledik. Gapbarow Lebimiň daýaw gurmantly biri bardy. Olar bir geňeşçi, menem bir geňeşçi, baş geňeşçem bir oglan. Şeýdip şonda geňeşçi bolup, gara pensiýa çykamda-da Ýaňaladaky çagalar bagynyň aýdym-sazy mugallymydy. Tirgeçli bolup, şu taýdanam peýdä çykdym. Şu bir zadyň gowudyr öýdýäň, özüň, ýoldaşlaryňam gowy görse, onuň şolaň eleginden geçensoň, gazede iberjek bolardyk, özümiz barardyk, gatnaşardyk. Welin, indi kem-kemden gartaşanymyzdanmy, Nämemi, ol höwesler nemetdi. Indi ýöne hiç hili hantamaşalyk-a öňem bolmady, häzirem bolmady. Maňa ýetmeýän zat, şo, mysal üçin, men bir bir zatlar ýazamda, bir ýazýanam bolmagym mümkin-ä, gowrak bir zat. Ýöne şo ýazan zadymy amal edip, durmuşa geçirip ýaýradaýyn-ow, bir bir ilem okasyn, Şyhy Osmana düýbünden nine diýmäýin ýöne şol bolmady. Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýaňky. Türkmenistanyň Prezidentiniň Altyn asyr bäsleşiginde ýeňiji demir zynjyra gadapdylar maňa bir şojagyz desdirler. Esasy mesele men şu halk okasa, halk bilse, özümden soň şular galsa, nemese siz ýaly ýoldaşlar, goç ýigitler gelip, deýrekäm Salam-salam edip dursalar. Soň-soňlaram şu arhiwdäki zatlaram girde-giçde çöwrülip, silkilip eşidilmeýän zatlar eşidirilýär. Hawa, men şoňa durza. Allajan. Men şu aýdym üçin diýip ýazan goşgym Dagly gyz bolaýsa gerek. Bratyl Sapar dagy bilenem, Sapar neresse bilen dogum kultura ýaňky gurnaklara bile gatnaşyp şeýdip ýören näze. Onnoň şu Tagly syngy okatda Bratdurdy muňa saz ýazaýypdyr. Şoň sazynam şu açlyk ýyllarynda bir ýaşulyrak Dile çeperräk adamlaryň bir dilinden çykan Nas näme baba Nasrow jan, näme näme jan diýip bir setirleri bolmaly. Soň heňini aldym peýdalandym diýdi Byratdurdy Dagyly gyza. Seň goşgyňam şoňa laýyk boljak diýip, muny Dagyly gyz diýip aýdym etdi. Saparmyrat Meretdede aýdym edip, muny türkmene ýaýratdy dünýä. Şu birinji ýaýran aýdym bolan Goşgymaz şo bolmaly. Onnoň Jamal bilen gurjagy, Güljagazlaryň aýdymy, hä, Jamal bilen gurjagy diýen goşgyny kompozitor Kakabaý Annanepes aýdym etdi. Onsoň Onsoň, onsoň, Jabal bilen Nurjaggy. Güljagazlaryň aýdymy diýen goşgymam gazetden bir ýerden çykandan tapyp, özi seredip, oňa saz ýazyp, Tejeniň baby daýhan etrabynyň nimesinden çykan bir aýagam agsak pyrantabeg bir kompozitor bar eken. Men ony tanamagam. Şol aýdym edipdir. Ýagny Gully agalaryň aýdymy. Onuň gowy aýdymlaryň birem Oraz Annanepes dutarçymyz bardyr. Oraz Annepes bilen Moskwanyň eteginde Podolsk diýen ýerinde domadykda bolýardyk welin, Podolskiden Moskwanyň merkezine awtobusly gitmeli etdik. Awtobusam dyknyşyklyrak dik durdy ol Oraz Çynýaz ýapyşalansyna Jeli ýapyşdy weli, Äý, Öwezur daga, häzir meň kelläme bir heň gelýär, diýdi. Üýtgeşik bir heň gelýär. Aý, ony diýdim, häzir bir ýer boşar weli, oturdajyk bir bellik bir etgen nogta, nogtalar. Şo uçar gider diýdim-de. Ony oturdyk, näme etdik weli, şojagaz belliklerini edip, sagamam Moskwanam görüp, ýene yzymyza dolanyp geldik. Hoşlaşaly biz, Diýip bir goşgyny şol kitabym dört dört dört şunuň hak görüp eýsem şunyňa şu ýaňky heň boljak diýip şeýdip şol goşgyny adam etdi şo saz bilen ony Orazgül Gurdowa aýtdy efirde zatda-da aýdardylar neme ederdiler şo hoşlaşaly biz indi esasy meselä gelende Daňatar Hydyrow-a hemmäňiz bilýäňiz. Gowy kompozitorlaň birisi. Okamadyk ýerem ýok. Gökdepäň aýdym-saz mekdebinde okady. Aşgabadyň saz uçilişesini gutardy. Moskwaň bäş ýyl konserwatoriýasyna geçdi. Leningradyň aspiranturasyny okady Daňatar Hydyr. Kanikullarda öýe gelýärdi. Çaý içerdik, oturardyk. Indi hol ilerlerde meýdanda-da skwažnalar bar. Skwažna gideli. Skwažnada gezelenjek edip, olam nogtasyny alyp gidýär, menem goşgynym edýän, şeýdişdirip, ukduryp, şeýder ýörerdik. Onnoň Daňatar bir gün öýe geldi-de, Eý, sen diýdi, bir ýedi ogundan, sekiz ogundan kän-ä bolmasyn. Şu läle ýalyjagam ýeňiljek, ýumşajyk bir zat ýazyp biläýseň. Menem saz döretdim. Bir üýtgeşik aýdym bolmazmyka? diýip, maslahat berdi. Ine, otyrys welin indi şuny ýaly. Ha, bolmajak bolanda bolan-ak. Sen çaý iç, kofe iç, şeý ede. Daňatar jan, şu wagta bolan-ak seň aýdýan zatlaň. Neme, e, şu söýgi hakynda, paşmadyk söýgi hakynda. Özem men size aýdaýyn, şu Daňataryň öz başyndan geçen. Studentkä, talypka çölde aýdym sazyň ornuny bolup çagalara neme edýän ekende. Şonda-da bir gyzjagaz bil işläpdir. Gyz-a wojatý bolupdyr. Daňataryň sazandasy bolup, onda ikisi gowy görüşýär. O gyzam orus gyzy özem. Türkmen obasynda Önübösen, dört-örüm saçly, al naňly, tahýaly ors gyzy-da. Ine, şo gün Tanya Kowalýowa. Şoň bilen gowuja görşýär. Daňataryň özi ýürejigi bile, dili bile aýtdy maňa. Welin ejem bilen kakamam, kakamam razy boldy, ejem ryza bolanok diýdi. Eje-de käbä. Onuň menem ýüzünden geçibilmän. Şeýle şeýle. Şu şu gyzy gelin edip men törüme geçirmeli bolsam. O dünýe bu dünýe men senden närazy boldum bala. Onuň sebäbi men oňa gyýyllygyna, ideallygyna, akylyna, huşuna diýip biljek zadym ýok. Ýöne ýekeje şu orus diýiljek ýeri bar. Şo maňa bolmaz. Şeýdibem şoýuny alybilmedi. Oň ýerine kümüş, gümüş diýip, öz golaýly goňşulary, garyndaşam bolaýyn wah-wah. Şoň bilen neme etdi. A kümüşem gowy atly işnägdi. Şeýle bir agzybir, gowja ýaşaşy bolýarlar. Sylaşýarlar bolýa. Daňataryň ýürediginde şu Tanya häzirem ýatan bolmaly. Gozaram-a, batdym-a. Ýöne çyn wagtlar şeýle. Onda gara bir gün oturdy ol gitdi andan. Gitdi ol gelin men barym yza boldy. Yazym pozdum, yazym pozdum da indi okap beresim gelýär. O da gaýtdy. Onu telefon etdi. Da gatarjan öýüňe bardyňmy? Hawa bardym. Eýsem gitdim ol bir hili ýagdaýa boldy. Şonda indi kagyza geçirdim diýdi. Beý, şeýle-de indi ony çyn ýaly edip, edil bolýar. Beý, okýaňmy weli? Oho-o-o! diýip, Şöhrat meni garandym sagy-soly, kalbyňdan saldym ýoly, saňa teşne ýüregim, arzuwym ýitdi on noly, ýel urşy ýatmady. Arzuw daňym atmady, giň törüňi bezemek maňa nesip etmedi. Söýgümizi geňleýän, aglaýaryn, diňmeýän, maňa ýazan sazyňy özge ýürek diňleýär. Şol aýdym şeýdip döredi. Daňatara saz öwretdi. Atageldi Galyagzam aýtdy. Aýgözel Garaýewa opera artistkasy. Hatlaýan Wally. Olam aýdýar käwagt. Indi şeýle boldy, şeýle boldy. Şol aýdymy diňlämde, soň sazyny eşidemde, sazyny goýberýärler radioda. Ýüregimiň içinden bir hazan ýeli ösýän ýaly bolardy. Ol professional la onuň sazy. Türkmençiligem bar. A Kakadurdy Täjiniň ýazan Gamly gyzynyň sazy nahal gowy boldy. Türkmençe ýat türkmen äheňinde bolup çykylýar. Ana häzirem telefonda-da bardyr. Özüm weli oýun alýan. Neme şu bäsleşiklerde ilkinji gezek şu nämäň bäsleşiginde Kaka Durdy Täjimiň birinji ýer almagynyň sebäbi Öwezurdaňam şu Gamly gyzy goşgusy bolandyr diýip Açylanja wagty köpçülik lebapda oturanda boýun alýan meni diýerdi. Ýoga. Gamylgynyň aýdymy. Henizem şu toýlarda ýene-de Solly Barmanlynyňam aýdym etdi. Onam gowy diýen bolýarlar, ýok ýerleri welin men Kamil aýdymy üýtgeşik görýän. Sazy gaty gowy bolupdyr. Oho ondan men ninem begenmäýin. Marda Biriniň toýunda oturyk agam, men-men diýen özüni şaýyrdyryn diýip ýören gelinlerem bar, olar aktiwräk-dä bizde tüweleme. Erkeklerem az bolýa. Şu Öwezurdy agam siz? Hawa. Şo Kamyň aýdymyňyzy diňlämde meň ýüregimiň içinden aýakýalaňaç ýörýäňiz siz. Her haýsyny diýýänleri bar, öwýärler. Aý, öw, ýöne öw, öwgi kän. Daralsa darlygyň darlyk göwrümi, Mylla aga saz çalsa, zarlaberýär. Höwesli, heserli, halal göwnümi, Mylla aga saz çalsa, çaglaberýär. Görünmän gelse-de. gara görgüler, Ýelmese ýeňseden gara görgüler, Aramy galam-gaş gara göz bilen Myllaga saz çalsa, sazlaberýärin. Entekler erkinde gurd oýny barka, Gör azaby dälde ýurd oýny barka, Arpany bugdaýa, bugdaýy arpa, Mylla aga saz çalsa, garman gelýärin. Päkligiň päkdiginem, kiriň kirdiginem, Dartgynly dünýede kimiň kimdiginem, Özümiň kimdigimem, kimiňkidigimem, Mylla aga saz çalsa, barlaberýärin. Göwnüni hoşluga baglaýan kändir. Boşluk owarlaýan, aglaýan kändir, Adam oýnamaga aglaýan däldir. Byllaga saz çalsa, aglaberýär. Ilden-günden ýaşyrsamam aýbymy, Ynha meniň pikirlerimiň aýgydy, Gyssa berse, gyş günümiň gaýgysy. Mollaňa patyşaňka ýazlar berýär. Munda şu siziň araňyzda gowja-gowja ýazýan kompozitorlar zatlaram bar. Daňadyra-da birini gowşur ýaly etdim Hydyra. Gatyrly garýagda birini berdim şu. Ondan sizem indi nätseňiz şeýdiň. Namaňy edenje zadym. Içinden birisini saýlap alsaňyzam. Saz daňatyr Hydyryňky. Goşgy söýüp oturyp diýjeniňki, aýdýar atyr ýyl gar ýagy diýip, diýip bir bir dünýä ýaýradarsyňyz diýip, tamam bar diýip-ä berendir. Waý waý. Orageldi Ylýasy diňledim men. Gökdepede bir janly toýda şuny ýaly otyrkak bolmajy boldy. Söwrülip, silkilip, gara deri bolup. Ondan Bir dert ýarym diýen aýdymyna gezek geldi. Adamlar mana şu gezek zat diýmän, bir aglaýyn-da, bir aglaýyn-da diýip, Bir dert ýarym aýdym aglap aýtdy. Birje oturyp diňledim-de men. Munuň şol toýdan soň örän Orageldi Ylýasowy ýatlap, Toýda joşduň bagşym, ummandan beter. Bu joşgun türkmeniň ömrüne ýeter. Durkuň bilen joşa öwrülipdiň sen, Ähli döwranlykdan döwrülipdiň sen. Bildert ýarym bilen getdiň-de daňa diýdim, bir aglaýyn zat diýmäň maňa. Aýdymmy, özüňmi, bilibilmedim, biajal derdiňden ölibilmedim. Ak ýüzli maralyňa girerli gapy açaňda joşgunyňa direnli sahy, asyl, hiç aýdymyň goýman kemini. Az salymlyk Dürsän wagtym demiňi, radiony burup açdy. Bir geňles. Günortan konsert berýärdiler. Şonda arasyna bir käse çaý otlaýyn diýip, gara döwüm bedel bolup otyrdy ol. Elini injäp açaýyp-da radiony. Hommat Jelil aýdyp otyr. Onuň ýaňky neme etdi-de, aý, Hommat, Hommatdyr. Gymmat halypadyr. Gymmat zordur. Şu meň gepleşimdenem ýokary goýum alana gaharynam getirmedi Orageldi. Sebidi onuň ýaňky yzyna ýapaýdy Radýany. Ak ýüzli o, asyl hiç aýdymyň goýman kemini az salymlyk dürsän wagtyň debiňi radiony bury-başda bir geňles çaýa siňek bolup gaçdy. bir gemles. Şek goýsa-da, gülgüzarly göwnüňde daralmadyň, giňlik girdi göwrümiňe. Diýdiň, Sag bol, halypam-a, diňletdiň, meň hormat halypam seýrek milletdir. Soňam oňa ýumşaklarça seretdiň, kalby demirem, daşam bolsa eretdiň, buşluk, buşluk, Bir doň ýürek gazaldy. Gyzdyr toýum, gyzdyryber gazanyňy. Olar geldi. Iner. Kerim Gurban Nepesowa. Iner çekiýär. Çekiýär inerlik ýükün. Inerilere berlen inerlik gerden. Umydym bar. Alýan galaňam ýok däl. Boljagam bolýar iner dek merdem. Iner çekýär, çekýär inerlik ýükün. Çekmese oňanok, çökmese oňýar. Öňe barýan inerleriň yzyndan, inerleň yzynda çökmejek bolýan iner çekýä, çekýä inerlik ýükün, kelpeseler öz-özüne gargýa, inerleri ýol garrydyp bilenok, iner basan ýol ýodalar garraýar. Emen ak süýdüňi hapalamasaň. Ogul diýen ady hakladygyňdyr. Goňşyňa erbetlik depelemeseň, ogul diýen ady hakladygyňdyr. Pyragynyň paýhasyndan paý alsaň, ynsanlaryň jigerinden jaý alsaň, ýüz ýyl ýalkym salyp biljek Aý alsaň, ogul diýen ady hakladygyňdyr. Durmuş ýükün dostum taýlaşyp ýörse, Ajyny-süýjini paýlaşyp ýörse, Jübiň däl-de, kalbyň baýlaşyp ýörse, Ogul diýen ady hakladygyňdyr. Merlikde tüýs dusga bolsaň nerlere, Per bermeseň dawalara, şerlere, Çagyrylman barsaň ýasly ýerlere, Ogul diýen ady

Ýük bolmasaň, iliň gerdenlerine ogul diýen ady hakladandyr. Suw ýaljak bäbejikkäm, beýdi bekän, gatan öýüm. Şu günden soň men seňki däl, hoş gal, eziz atan öýüm. Syrdan doly häzir maňa. Öý durmuşy gaýynlarymyň ýag bolsalar, bal bolmaga ömrüm boýy taýynlandym. Biri çytsa gaşyn olaň, ýakym bilen ýazjak borun. Küli bilen çykamsoňam ýanmalymy, ýanjak borun. Bu gün bagyň gunçasy men, ertirden läle bolmuşam. Uýgunlaşdyr, eý Taňrym, sen, büs-bütin. Täze durmuşa kimler mal-mülk ýolun saýlar, kim dadymlyk dadyp oňar, kä garabaş galar gaýga. Zelil göwnüň şady bolar. Gurşun deý mertebäm meniň ýelekläp gaýmasa bolýa. Bagtym diýip gelen ýerim ýedi ýat saýmasa oňýa. Sazanda diýen goşgym bardyr. Şu goşgyny men başdan aýak size häzir bir tanyşdyryp aýdypdym. Munuň şony klip görnüşinde hereketi bilen, wakasy bilen, uruş, sögüş bolan uruşy bilen, ýeme tebigat bilen baglap, şu goşgyň özüni bir klip edip bolarmyka diýip bir nemem bar. Diňe şo goşgy bet. Indi sazandany tapaýyn. Goşa tarly dutar gapdan çykanda, ezber eller dutara dil bitirdi. Hanha-da bir gözel sowa barýarka, sazyň humaryna özüni ýetirdi. Aýdyň asman Birden garaldy gitdi. Dutaryny gabyna saldy sazanda ähli zatdan agyr bolar ekeni. Adam wagşylaşsa, adam azanda. Sazanda-da gitdi. Set müňler bilen duşman güllesine kükregin gerdi. Körpeleň, naçarlaň bagtyny gorap, Watanyň haky üçin goluny berdi. Urşýatdy. Birlerimiz geldiler, weýran bolan zatlaň öwezi doldy. Ýaz ýagşy ýuwsa-da däriň yssyny, biziň ýüreklerimiz ýaraly galdy. Ýürekden saz çalýar, golsuz sazanda göwni ak guş bolup ganat baglaýar. Arman gabyndanam çykyp bilmeýän dutar bolsa, Dullu sesi ýaly. Meň diýjek bolýan zadym, goşa taryly dutar gapdan çykanda, hana dutar gabynda. Ezber elli dutara dil bitirdi. Bir taryň ladybam bir Mulla agaň bir humar alasy gelmedi bir zady başlansa. Hanha-da bir gözüň suwy barýarka, eýýäm surat. Özem bir goşgyny Bir tutuş ullakan tebigat bilen şu zatlar bilen baglap, keýp edip bolmarmyka? Az bolmasa. Körpe çynar Gurbannazar Ezizowe. Ol goja çynar däl, körpedi, körpe. Özgelere meňzemeýän çynardy. Fergünli saýasy düýpden hörpem rewzalara Aýaza-da çydardy. Düwläp, doňderlipler geldi, Däli fil. Çynaryň başyna oýun getirdi. Haýhatly habardan hasrat çekdi il, Ahmyryň armanyň boýun ýetirdi. Gamdan, gussalardan gowrulyp giden güýzem şatlyk, şowhun gözläp bilmedi, Çynaryň boýlaryna Bahyllyk eden çaýram gözýaşyny gizläp bilmedi. Gurbannazar ölende. Nusgasy sen ýüpek ýaly gülleriň örteseňem örtäbergin günlemeň başa düşýän kynçylygy ölçemen hasapda bol, bagtly ýaşa günleriň.